Hemmäňize salam dostlar! Gowumy ýagdaýlaryňyz? Janyňyz sagmy dostlar size täzeje täzeligimiz bilen. Näme täzelik ýa? Ýutubda bizä täze aýratynlyk açyldy. Eger siz bize sponsor bolup goldaw bermek isleýän bolsaňyz ýutubda bäş şekilde bize goldaw berip bilýändirsiňiz olar nämeler diýseňiz? Birinjisi, Student, ikinjisi, Baý student, üçünjisi, Dostlar logy, dördünjisi, Biznesmen, bäşinjisi, Baýlar. Student näme diýseň doganlar student goldawyny bize beren wagtyňyzda siziň üçin aýratyn emojiler siziň üçin siz premýoý efirlere giren wagtyňyzda siziň gapdalyňyzda aýratyn bir stikerjikler kiçijik kiçijik şolar siz bize sponsor bolaryňyzyň işareti bolup şolary görkezer. Aýratyn hem baý studentlerde Ondan hem täze üýtgeşmeler bar. Ony siz sponsirt boluňyzda özüňiz jikme-jik görüp bilýäňiz. Näme diýen onda aýt. Aýda näme bolýandygyny aýt. Baý student. Onda hem studentlerdäki hemişeki bolşy ýaly emojiler, stikerler bolup, biziň goýjak wideolarymyza öňünden siz görüp bilýäňiz. öň başgalardan öň görüp bilýäňiz. Hawa. Üçünji goldaw şekli olanlar, üçünji goldaw şekli dost goldawudyr. Dost goldawy näme diýip sorasaňyz, studentdäki bolan emojileri alyp bilersiňiz. Hep alyp bilersiňiz-de, alýaňyz, itagam alýaňyz we baý studentdäki sizem e, erken erişim diýen wagtynda rani dostup k kontentu diýýär-de orusça. Sizem e, başgalardan öňürti şo paýlaşylan wideolary görüp bilersiňiz. Öz şo dost goldawynyň aýratynlygy biziň bilen oýun oýnamakdyr oglanlar. Biziň bilen oýun oýnamak islänler ba bolsa dos goldawyny berseňiz bileje oýun oýnarys. Nesip bolsa. Dördünji. Dördünji, biznesmen. Biznesmenlerde haçanda bize biznesmen goldawy bereňizde student, baý student, dost gollaglaryň içindäki hemme üýtgeşmeler o girýär. Aýratyn hem biznes gollagynda biz siziň adyňyz bilen haçanda efir açamyzda siziň adyňyzy aýdyp geçýäs. Sizi ýatlaýas. Sizi Reklama-da. Reklama ýaly ýöne Reklama edip geçeýin ýaly. Eýleki dostlarymyza hemme kişiň öňünde aýdyp geçýäs. Sag bolsun Aýdar Zonanlar biziň şu sponsorlarymyzdan biznesmenler bar diýip siziň adyňyzy aýdyp geçmekçi we bäşinji oglanlar bäşinji we iň soňky iň soňky goldaw baýlardyr bu baýlarda näme bolar diýip sorasaňyz eger baýlarda student baý student dost goldawy biznesmenlerdaky bar zatlary siziňem zadyňyz bolar. Nämäňiz olar? Suwuňyz öýle hemme zady siz edibilersiňiz. Alyp bilersiňiz şolardakyklary. Aýratynlyk, baýlar üçin aýratynlyk näme bolar? Siziň üçin diňe efir açarys. Premoi efir diňe baýlar üçin aýratyn bir premoi efir bolar. Siziň bilen, meselem, biziň bilen gürleşmek isleýänleriňiz bolar. Sorag-jogap. Sorag-jogap açasyňyz geler. Baýlarda, baýlar gollugyny bereňizde. Biz siz bilen sorag-jogap alyşarys, gürrüňdeşlik geçeris. Garaz, öz durmuşymyzy paýlaşarys. Oglanlar, sorap bilersiňiz, näme üçin men goldaw bereýin, näme üçin men sponsor bolaýyn, sponsor bolman ýagdaýymda, sponsor bolman ýagdaýymda wideolary görüp bilmeýänmi, prýamoý efirlere gatnaşyp bilmeýänmi? Hemme zat öňküsi ýaly dowam eder. Ýöne, ýöne, Playtest maşgalasy bolup, biz hemmämiz Playtest maşgalasy bolup, YouTube kanalymyzy ösdürmek islänleriňiz bar bolsa, Bize goldaw berip, şu öz türkmen oglanlarymyz arkalaşykly agzybir şekilde össün diýýäniňiz bar bolsa bize öz goldawlaryňyzy berip bilersiňiz. Beý diýmek, biziň pula ihtiýajymyz ýok. Biziň nämä ihtiýajymyz bar, biziň goldawa. Siziň goldawyňyz biz bizi, biziň türkmen halkymyzy goý ýutubda hemme kişi tanasyn. Meselem özüňiz bilýäňiz aýtmak gerekkä, orsýetdäkiler, ors ýutuberler bilen pabji oýnaýar. Biz hem PUBG oýnaýas doga hemme kişi oýnaýa. Biz hem şo türkmen halkyny dünýä tanatmak isleýäs. Nesip bolsa PUBG Mobile-da ýaryşlar bolýar. Bizem gatnaşarys. Komanda düzeris. Bizem öz öz adymyzdan haýyş edip bilýäs şu gün gal YouTube kanalyň bolsa biziň hem komandamyz bar diýip haýyş edip bilýäs. Bizem şo ýaryşlar eçilýäs, lobiler eçilýäs. Görýänsiňiz gowy oýnaýan adamlary aýtýas şo taýda-da. Bizem gruppa düşüp gruppa düzüp belki gatnaşyp bileris. Şonuň üçin biz özümizi hem ýurt türkmen halkymyzy ösdürmek üçin şu kanaly açdyk. Gollaglaram sizden gelsin. Onda näme dostlar. Gollag sizden, hyzmat bizden. Ýene görüşýänçek hoş sag boluň. Öňe gowja serediň.